Türkmenler syýahat etmek hukugyndan mahrum edilýär. Olar türk howa menziliniň töwereginde sergezdan bolup gezýärler. Şu güne çenli Türkmenistanyň raýatlary howa menzillerinde gije-gündiz nesibä we türkmen konsullyklarynyň işgärleriniň rehimdarlygyna umyt edýärler. Watanyna dolanmak isleýän raýatlaryň biri Türkmenistanyň altmyş ýaşly raýaty Ibragim Begjanowdyr. Ol deslapky gezek bir hepdedir Stambulyň howa menzilinde galýar. Şu gün, üçünji martda, Türkmen Helsinki fondunyň aktiwistleri oňa we beýleki raýatlara kömek etmek, goldaw bermek we iň bolmanda iýmitlendirmek üçin olaryň ýanyna geldiler. Begjanow ozal konsullyk tarapyndan gurnalan eksport uçuşlaryna münmäge birnäçe gezek synanyşdy. çalyşdy. Ýöne netije bermedi. Emma synanyşyklaryndan ýüz öwürmeýär. Bekjanowyň aýtmagyna görä, bir hepde bäri howa menzilinde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Ýarym aç, ýarym dok ýaşaýar. El telefony ogurlanýar. Ýigrimi birinji fewralda maşgalama migrasiýa gullugyndan jaň geldi we meniň Stambuldaky konsullyga gitmelidigim aýdylýar. maňa gaýdyp gelmäge, indiki uçuşa nobata durmaga kömek etjekdiklerini aýtdylar. Emma bu ýalan. Stambul konsullygyna ençeme gezek bardym we her gezek kowuldym. Gelenime bir hepde boldy. Bu ýerde menden on gün öň gelen we çäresiz garaşýan başga-da ýigrimi, otuz adam bardy. Indi howa menzilindäki türkmenlere garşy düzgünler üýtgedi. Indi türkmen howa ýollarynyň kassalaryna barmana hiç kime rugsat berilmeýär. Batyrgaýlar garawullar tarapyndan kowulýar. Watandaşlarymyzyň aýtmagyna görä, bir aýyň dowamynda azyndan iki uçuş amala aşyryldy. Emma ýönekeý raýatlara giden uçarlara münmäge rugsat berilmedi. Konsullyk işgärleri ellerinde ýörite sanawlary saklap, öňünden saýlanan adamlary uçara goýýarlar. Olaryň aýdyşy ýaly, bular diňe syrkaw adamlar däldi. Olaryň arasynda gowy geýnen adamlar we gurpluja ýaşlar bardy. Olaryň arasynda biziň ýaly ýönekeý raýatlar ýokdy diýdi. Ondan öň howa menzilinde Türkmenistana we ähli ýurtlara uçuşlaryň sanawy ýerleşdirilipdi. Uçaryň gelýän we gidýän wagty barada maglumat bardy. Ýöne ýakynda Türkmenistan howa ýollary şeýle maglumatlary bermegi bes etdi. Indi internetden baş çykýanlar bu maglumatlary Hemra Radar habarlary arkaly almana synanyşýarlar. Başga bir ýaş türkmen, Türkmen häkimiýetleri uçarlary nähili dolandyrýandyklaryny halkdan gizläp başlady diýdi. Çeşmelere görä, konsullykdan tanyşlaryň üsti bilen nobata durmak potensial ýolagçynyň ýagdaýyna baglylykda, aralykda iki ýarym, üç müň dollar töweregi bolýar. Elbetde, migrantlaryň dürli kategoriýalary üçin hyzmatlaryň jikme-jik sanawyny hiç kim çap etmeýär. Begjanowyň pikiriçe, Türkmenistanyň beýleki raýatlary onuň göreldesine eýerip, howa menziline ýygnanan bolsalar, ýurduň häkimiýetleri bizi gysga wagtda yzyna gaýtarmak meselesini çözmäne mejbur bolarlar. Aeroport binasynyň çykyşynda raýa deşikli iki adam aktiwistlerimiziň ýanyna baryp, resminamalaryny barlady we ýaşlaryň näme üçin howa menziline gelendigini sorady. Aktiwistler Begjanow we birnäçe gün bäri howa menzilinde ýaşaýan ýoldaşlary üçin azyk önümleri getirendiklerine jogap berdiler. Gözegçiler, Aslynda, tertip boýunça biz sizi tussag etmeli. Emma biz size düşünýäris. Diňe türkmenler Sergezan ýaly howa menziliniň töweregine aýlanyp birnäçe aýlap ýaşaýarlar. Geň zat, urşuňyz ýok ýaly, ýöne köpiňiz watanyňyza gaýdyp bilmeýärsiňiz. Ýa çerez zapskla, çerez direktor magazin, çerez tovar obed, çerez zadnýe kere litso, dostal drugoý defitsit.